קאסרילעווקער האטעלן.
רב איד, יא?
אויב איר ווילט ס'זאל זיין וואלווא און ס'זאל לאפטשען, וועל איך אייך פארפירן אויף א רעכטע סטאנציע. א שיינעם דאנק, איך בין טאקע זייער מיד, איך שטארב שלאפן, און אויב עס איז ביליג און עס וועט אייך.

עפן אויף, נוח! נוח! ווי ביסטו ערגעץ אלזי שווארצע יאהר? כ'האב דיר געבראכט א העכט! די מיט דיינע העכטן! אויך מיר א העכט! וואס פאר א צימער וועט איר זיך הייסן געבן, מיט געזאנג צו אן געזאנג? וואס הייסט מיט געזאנג? פון די אקטיארן.
בײַנד שטײען אײַן די אַקטיאָרן פֿונעם ייִדישן טעאַטער. אין אַנטקעגן שטײט בײַ אונדז אײַן אַ חזן מיט צוועלף משוררימלעך, גאָר אַן אַנטיק פֿון אַ חזן. יאָ, עס קאָן זײַן, אַז ער איז אַן אַנטיק פֿון אַ חזן, נאָר איך בין אײַך מוחל, גיט מיר בעסער אָן געזאַנג. װי איר װילט, איך נאָר אַז ס'װעט ער דאָרטן זײַן נישט אַזױ דאָסיק, זאָלט איר צו מיר קײן טענות נישט האָבן. װאָס הײסט, למשל, נישט אַזױ דאָסיק? למשל, טאָמער װעט מען נאָך בײַסן.
װער, למשל, װעט מיר בײַסן? איך װעל אײַך נישט בײַסן. ס'װעלן זיך שױן געפֿינען אַזעלכע, װאָס װעלן אײַך בײַסן. ערשט ערבֿ-פּסח גערײניקט, ס'העלפֿט נישט. געשמירט מיט קעראסין, ס'העלפט. אהה, איך פארשטיי.
אויב אזוי לאז שוין זיין מיט געזאנג. אט אזוי, גיי טריט א חוץ. יא יא, די אויגן קלעפן מיר זיך אטאקע, עפעס אזא פינסטערע צימער, וואס איז דאס אמאל? עפעס א מאדנע ריח. מיר טריקענען דא די פרישע פעל פון די בהמות. אה, און איך האב געמיינט אז איר טריקנט דא די מאחורקע. ניין, אין יענעם ווינקל ווארפט מען די פארפוילטע איגרקעס. טפו!
און דאס איז מיין בעט? וועמעס דען בעט איז דאס? מיין באבע'ס בעט. און ווער זי שלאפט אין מיין בעט? אה, דערווייל שלאפט דארטן דער משרת. אה, פארשלעפטע קרענק. העי די יאמקוטער, א אראפ פונעם בעט! אט גיב איך דיר א שמיר איבערן טשולנט ברעטל און מאך דער כלה די יוסלעס! וואס איז? וואס איז?
וואס איז? וואס שרייסטו אזוי? וואס שרייסטו? גע'הרג'עט זאלסטו ווערן, זיך צולייגט ווי ביים טאטן אין וויינגארטן, ער איז צוריק מיט דריי חדשים פארשפרייט פרישע ליילעכער און דער ליגט ווי ב ד מיט די שטיוואלעס אין בעט. חודש! וואס אה וואס ווילסטו פון מיר וואס? כ'האב אנגעשמירט די שטיוול מיט שגץ. שמירן זאל מען דאך צום טויט, קראנק געווען שטעלן דעם סאמאוואר? שוין שוין, מ'האט שוין געטרינקען טיי נעכטן אינדערפרי. טרינקען זאל מען דאך פיאפקעס, דראן געווען אויפצורוימען די צימערען פון די מישארים לאך. איי איי איי איי זענען זיי דאס מישארים לאך, איי זענען זיי דאס מישארים לאך, ישמחו ישמחו במלכותך, ישמחו ישמחו ב. זיי זינגען ווי די קאנאריקלעך זינגען זיי, שומרי שבת וקוראי עונג, שומרי שבת. האלע דאך שוין ארויס די קארטאפל שלינגער. וואס האט איר צו אים? וואס פאטשט איר אים? וואס האב איך צו אים, א גאנץ ערליכער בחור, סתם א פארשלעפטע קרענק, אין א שלאף נישט צו דערוועקן. נו, מסתם איז ער מיד.
אוודאי איז ער מיד. הארעוועט נעבעך ווי א נעזל. איז דאך טאקע א רחמנות.
אוודאי איז א רחמנות. דערפאר טאקע באקומט ער פעטש. אהה.
איר זאָגט מיר בעסער, װאָס װעט איר זיך הײסן געבן צו דער טײ? קאָרזשיקלעך מיט מאָנקע צי קאַסרילעװקער פֿרענדזלען? גיט װאָס איר װילט, איך בין שטאַרק, איך װיל שלאָפֿן, איך װיל שלאָפֿן. כ'װעל איר באַלד ברענגען, רוט אײַך אױס, שלאָפֿט אײַך אױס. אױ, אַ דאַנק, אַ דאַנק, אַ דאַנק, אַ דאַנק. דאָ איז געקומען צו אײַך עפּעס אַ יונגער מאַן. רב ייִד, יא, אויב איר ווילט פארדינען א מצוה איר זאלט פארשפארן פאסטן תשעה באב, נעמט צו ביי מיר דאס רעשטל זאקן, פארבליבן ביי מיר א פוטעט זאקן. ווער האט דיר געזאגט אז איך דארף זאקן? איך דינג מיך דען מיט א. אבער איך דארף נישט קיין זאקן. וויפיל איר וועט געבן, געבן זאל אייך גאט לאנגע יארן. איך האב גענוג זאקן. איר האט זאקן? איך האב א זון אין גימנאזיע. ענדיגט היינטיגס יאר וויל שטודירן אויף דאקטאר. זייער שיין אבער איך דארף נישט קיין זאקן. די זאגט אז מיר וועסט שוין פארשפארן צו הארעווען, ווען איך וויל זיין א דאקטאר וועל איך שוין הארעווען, און די זאגט איך וועסט דיך שוין אפבריען. אזוי טאקע זאגט ער? נו זייער א פיין קינד.
איז קויפט אפאר זאקן, וויפיל פאר ווילט איר? נו גוט, איך ווייס גיט מיר עטליכע פאר זאקן און גייט געזונטערהייט איר בעט איך.

נו גוט, גיט מיר אפאר זאקן גוט געזונטערהייט און מ'זע יא מיט. א געזונטע פייך, אפשר אפאר גרינליכע זאקן? אוי, זאל זיין גרינליכע אויך אבי לאז שוין זיין, איך וויל צושפארן זיך אביסל. אפשר אפאר יום טוב'דיגע מיט פינטעלעך? נו גוט, זאל שוין זיין מיט פינטעלעך אבי גוט געזונטערהייט, לאז מיר שלאפן. כ'האב געוואוסט אז מ'וועט קויפן. הערט אויס א מעשה, מ'טרעפט אמאל א פרץ, מ'רעדט זיך אויס דאס הארץ א האלבע שעה אויף אידיש, צום סוף כאפט מען א פסק, ער האט נישט פארשטאנען קיין איין ווארט, איר וועט באלד שלאפן.

און ווינט, עס איז דער פֿאָטער מיט זײַנעם קינד. אַזוי רעד איך אַלע שפּראַכן. איך רעד טאַקע אַלע שפּראַכן, אָבער איצט פֿאַרשטיי איך נישט קיין איין איינציקס וואָרט. איך שטאַרב שלאָפֿן. איר זעט טאָקע אויס זייער מיד. אפֿשר איר וועט איר נעמען אַ פּאָר שקאַפּיקעס פֿון מיס משונקעלע? אוי, זאָל שוין זײַן מיס משונקעלע, איך האָב אַ געטשן געזונטערהייט, איך שטאַרב שלאָפֿן. זײַט מיר געזונט, רעד איך אויס, רעד איך אויס, רעד איך אויס. דאָ איז געקומען צו אײַך עפּעס אַ מאַדאַם.

ג, נו קוקט אן א זאק, נו וואס זאגט איר אויף דעם זאק? אבער אין גאטעס ווילן איך קויף נישט קיין זאקן. אט זעה איך דא ס'ליגט ביי אייך א גאנצע קיפע מיט זאקן. אה אה דאס האב איך געבראכט זאקן צו פארקויפן, גייט מומעניו געזונטערהייט און לאזט מיר פארשליסן די טיר פאר אן אומגליק מיט זאקן, ט, ווער קלאפט דאס דארט? כ'האב ער געבראכט דעם אנבייסן. אה איר זייט עס, אוי רבינו של עולם פון וואנט